Dwi am ddeud, ydan, jyst rhag ofn. Yym, dwi 'di sgwennu cwpl o'i bethau i S4 C a Radio Cymru. Mae gen i nofel ar y ffordd, Y Porthwll, edrychwch allan am hwnna. Mae gen i wefan am stwff geeky fel gemau cyfrifiadur a ffuglen wyddonol, video8 dot com, tseciwch hwnna mas. Ac o'n i hefyd yn arfer bod yn ddigrifwr stand-up. A dyna be dwi eisiau drafod efo chi heddiw.

Bigwigs bbc ac Dau Radio Cymru, benderfynu yn ei holl wybodaeth bod hi'n hen bryd i Griff Meredith, neu MC Mabon fel mae'n cael ei nabod gan ei deulu a'i ffrindiau, yy gynhyrchu sesiwn ac dau newydd. Ac fel rhan o hwnna nath o ofyn i fi gyfrannu stand up wedi'i recordio, ac o dan hwnna fysa fo'n recordio rhyw fath o soundscapes cerddorol diddorol, a o'n i'n meddwl bod hwn yn brosiect reit dda i fod yn rhan ohono fo. Felly nathon ni recordio hwnna. Ath o allan ar y radio. A mi roedd yr ymateb yn reit amrywiol. Oedd o'n mynd yr holl ffordd o dwi ddim cweit yn dallt hwn, dwi'n siŵr dwi'n licio fo, i dwi wir ddim yn dallt hwn, dwi byth yn mynd i rando ar Radio Cymru eto. Ac felly yn seiliedig ar yr ymateb hynod ffafriol yna, da ni di penderfynu creu album gyfa

sy'n swnio tipyn bach fatha elidir. Clyfar de. Allan ar Awst y pedwerydd yn ddigidol ar label Tarw Du, a mae'n albym eitha swmpus, deu gwir, o gerddoriaeth a stand-up, mae'n rhyw 70 munud o hyd, sy'n golygu, os da chi'n cychwyn siwrna gar o Gaerdydd, dedwch, ac yn mynd i Gaernarfon, fedrwch chi rando ar yr albym yma rhyw dair gwaith a hanner, achos dyna sut mae maths ac amser yn gweithio. A mae'n albym eitha' arbrofol. Yy gawson ni'n dylanwadu gan betha' fel Blue Jam Chris Morris a Rant in E Minor Bill Hicks, ond dwi'm yn meddwl bod 'na unrhyw beth tebyg i hwn yn bodoli yn y Gymraeg, sy'n rhywbeth i ddathlu o leia', oni bai bod y boi da 'di Dull 'na 'di neud rhywbeth tebyg yn y nawdega'. Un dydd. Un dydd fyddai mor dda â fo. Yy, pan nes i recordio hwn, y bwriad odd bysa fo'n marcio diwadd fy nghyfnod cynta i, fatha stand-up, felly be nes i odd taflu bob math o stwff o'n i'n arfar i berfformio'n fyw ar yr albwm. Yy, ac ar ôl hynny, ar ôl i ryddhau o, y plan odd peidio perfformio'r stwff yna byth eto jyst dechra efo llechen lân. Yy ma' 'na hefyd stwff yma lot o stwff deu gwir. Dwi roed 'di perfformio'n fyw o blaen a ma'r naws y stwff yna'n eitha gwahanol ma'n fwy araf ma'n fwy sarcastic ma'n fwy blin math o stwff swn i ddim cweit yn cael get away efo ei wneud ar lwyfan. Ond be' nath ddigwydd go iawn oedd nes i roi'r gorau i wneud stand up yn fuan ar ôl hwn achos do'n i'm yn neud o mor aml a fyswn i isio a pan ma' hwnna'n digwydd Mae dringo'r lwyfan yn dechrau teimlo'n fatha gwaith yn hytrach na phleser. Dych chi'n gorfod ail-ddysgu'r grefft fwy neu lai bob tro dych chi'n gwneud. Felly yn hytrach na marcio diwedd cyfnod, mae hwn yn gofnod o fy holl yrfa i. Fatha stand-up, sy'n rhywbeth eitha neis, rhywbeth i'w drysori i, dwi'n meddwl. Cofnod o yrfa stand-up nath Gillian Elisa unwaith, gefn llwyfan alw'n Good Sport, a nath papur newydd myfyrwyr Prifysgol Caerdydd alw'n ddim y boi mwya digri yn y byd, felly um, gyda chi gyda chi hwnna. Felly pa fath o stwff sy'n ar yr album? Wel, mae'n eitha amrywiol. Deu gwir, mae 'na bethau eitha' pwysig, eitha' dwys, ochr yn ochr efo pethau hollol stiwpid. Mae 'na sylwadau ar grefydd ac ar wleidyddiaeth, reit wrth ymyl cyfeiriadau di-bwynt at y ffilmiau Police Academy ac Indiana Jones. Mae 'na sylwadau eitha' craff, dwi'n meddwl, am gymdeithas yng Nghymru heddiw, y math o eiriau 'dan ni'n iwsio, y math o fywydau 'dan ni'n byw, reit wrth ymyl anecdotes am fi mynd yn styc o dan giatiau yng nghoeledau cyhoeddus Abertawe.

Ond ella 'di hwn ddim yn ddigon i chi, ella bod chi angen mwy o resymau i brynu'r albwm. Wel, beidiwch â phoeni, dwi wedi sortio chi allan. Rhestr fama o um, 98 o resymau dwi wedi cyfri um, i brynu'r albwm a'i drwyddo nhw. Reswm 1, da chi'n nabod fi ac yn licio fi. Reswm 2, da chi'n nabod fi ac yn gysau fi. Neith hwnna atgoffa chi pa mae chi sy'n iawn. Y rheswm 3, da chi'n licio MC Mabon a'i gerddoriaeth gymaint, da chi'n meindio rhyw dwat yn mwydro drosto fo. A rheswm pedwar, mae gennych chi fwy o bres na sens. A rheswm pump, nes i ddechrau rhedeg allan o syniadau fama, a sbiwch ar y llun ma o fi ar gefn ceffyl. Okay, rheswm chwech, For a moment, it appeared to Sam that his master had grown and Gollum had shrunk. A tall, stern shadow, a mighty lord who hid his brightness in grey cloud,

We promises. Yes, I promise, said Gollum. I will serve the master of the precious. Good master, good Smeagol. Gollum, Gollum. Rheswm 97, ydych chi'n cefnogi diwylliant Cymraeg wrth brynu hwn? Be, ydych chi'n meddwl bod stwff yma jyst yn dod i fyny allan o dwallen y llawr am ddim? God's sakes. Rheswm 98, dwi'n drist a dwi eisiau help. Hei, uh, ti'n iawn? Na, ni iawn sydd jyst neud rhyw fideo promo ar gyfer yr uh, album comedy yma dwi wedi neud. Mae'n gwybod pam, chwaith, neith neb brynu'r peth, ti'n gwybod pam yr stingy di'r Cymru. Reit, jyst i neud pethau'n hollol glir, yr album Elixir gyn i, Elidir Jones, allan yn ddigidol ar label Tarw Du ar Awst y pedwerydd o'r holl lefydd da chi'n arfer cael eich cerddoriaeth digidol.

A'r bil Sky, da chi ar ei ôl i dim bach efo hwnna, dydych. Uh, Mae'r plant angen tegana, uh, a dillad, uh, a da chi angen safu fyny ar gyfer gwyliau, wrth gwrs, di pres ddim yn, ddim yn tyfu ar goed. A mae'r llyfr Stephen King newydd allan o fi, mae hwnna, ma hwnna fod yn dda, dydy, uh, na stopio siarad rhwng, na, na, na stopio siarad.